Rĩu mũgĩkũyũ mwenzangu rĩ, mbiacara nĩ iritũhĩte mũno. Ithuothe nĩ twagĩire bata wa gũtonga na nĩ tũrenda gũtonga na kumĩra. No rĩu rĩ, nĩgetha tũhote gũkinyanĩra harĩa tũrenda rĩ, no mũhaka tũgathiĩ tũkĩroraga community iria ingĩ ũrĩa cireka. Rĩu rĩ, ũmũthĩ ndĩrenda tũrore mũndũ ũgwĩtwo Mũhĩndĩ. Mũhĩndĩ rĩ... Mũhĩndĩ nĩ very great example tondũ aingĩ ũkoraga mũndũ rĩngĩ atũrĩte endetie kanyũi mĩaka igana rĩmwe, ũngĩ nĩ thwiti endagia, no ũngĩcoka ũthiĩ Parklands ũgakora ena manyũmba maingĩ mũno, nĩ mũndũ wĩna ũtonga mũnene mũno. Rĩurĩ, ta ũmũthĩ ta nĩtũrore nĩkĩ nĩkĩ nĩ kaũndũ karĩkũ gaka ka make aga difference he Mũhĩndĩ? Ĩ mũhĩndĩ nĩũĩ nĩakuaga irio kuma mũciĩ? Koguo mũhĩndĩ ti mũitangi. Mũhĩndĩ nĩegũkua irio, na mũhĩndĩ nĩekaga ũguo-ĩ, nĩanyitanagĩra na andũ arĩa angĩ mbiacara, ndarutaga wĩra e wika. Ta rĩu ithuĩ nyonaga twahaica ndege ithuothe tũgathiĩ, o mũndũ akagũra gaka, ũyũ akagũra gaka. Mũhĩndĩ nĩmanyitanaga me andũ ta ikũmi magatũma mũndũ ũmwe, ona Waria nomekaga ũguo, no ũmũthĩ tũrakĩaria cia mũhĩndĩ. Rĩu mũhĩndĩ rĩ, twaiga nĩ mũthikeri, na twaiga nĩ anyitana, nĩ anyitanaga. Andũ aya rĩ, o hwainĩ rĩ, nĩ macemanagia kwaria cia mbiacara, na matinacemania marĩ arĩ nyũmba-inĩ. Macemania makĩ walk aga, kũguo mũtwe ũgatuĩka relieved nĩ tondũ nĩ weka mazoezi, na ũgacoka ũka learn. Ũkaigua ng'ania ũrĩa ũrendia kita rĩ, arendia indo mbeca cigana, ũrĩa ũngĩ arendia atĩa. na, na magabomu kaũndũ rĩu ũkaigua rĩu nĩ mara- maraina kĩmwe wathi woria exercise book haha ũguo o ũrĩa wera ũkĩnjavĩ noguo ũkerwo na kũu rũthũri na nĩ mũhĩndĩ ũyũ rĩu rĩ mũhĩndĩ nĩ eroraga mũno mũhĩndĩ ona nĩ mũtheru no ndagũraga nguo cia goro kĩrĩa ekaga agũraga nguo quality nĩ ũkũmũkora na mũbuto wa cotton na no awĩkĩre ona mweri mũgima okorwo nĩ mĩbuto ĩno ĩngĩ ya kũhũrwo bathi ũrĩkoraga mũbuto ũcio ũrĩ o smart No rĩu inyuĩ mũrenda kũgũra nguo cia mangiri magana. Ithe nduonaga mũndũ hĩndĩ ona nĩ ũgũkora maraikara nyũmba ĩmwe. Na nĩ aingĩ kũu, o mũndũ nĩ oĩ space yake. Rĩu harĩa hangĩ rĩ, ta rĩu mũndũ hĩndĩ ũkoraga ngari iria ciao cia goro, mathiaga nacio weekend rĩrĩa ũrathiĩ gũceria bamĩrĩ yaku, kana rĩngĩ rĩrĩa ũrathiĩ mũcemanio wa bata. No ndũngĩtuĩka ngari yaku ũrĩkĩraga ngari o mũthenya ngiri igĩrĩ ngiri ithatũ, atĩ nĩgetha wone o wĩna V8 na ona ti wĩra wathiĩ gwetha. watinda o gũkũ Uhuru Highway njamu-inĩ. Rĩu rĩ, mũhĩndĩ nduonaga we athiaga na gĩ pick up gĩkũrũ na rĩngĩ akuĩte andũ atano, kana gakari karĩa mwĩtaga ga kamaitho karĩa ũguo ka DX, ũgakora rĩngĩ me hau andũ atano, na nĩ ga tene ũrakora nĩ gakari ka nineteen ninety no nĩ geke service na gatirĩ na kĩndũ gatarĩ. Maũndũ marĩa mangĩ, mũhĩndĩ hĩndĩ ciothe nĩ a save aga mbeca ciake. nĩamenyaga ici rĩ, ici nĩ cia rũciũ, koguo nĩakuoya insurance, nĩũkũmũkora rĩrĩ, nĩoire kĩndũ gĩtagwo medical cover, nĩoire ga pension, na macokaga nĩũndũ wa gũkorwo me ngurubu ĩmwe rĩ, nĩma negotiate aga, koguo we ndũnathiĩ warĩha o ũguo hi na hi, wanyitana mwĩ andũ ikũmi, mwoka mwera kambuni ĩhĩ, tũheni cover ĩno twĩ ta kambuni, koguo ona mũtũrĩhie kahora kahora, you understand, mũndũ ũyũ ũgakorwo kĩndũ gĩothe handũ hothe nĩarathingata, ndaroka atĩ kwĩyonania. atĩ kwĩyonania ndĩna mbia no ndĩhe nĩ cigana, nĩ arathikera tondũ ciringi ĩrĩa ũra save ũmũthĩ ĩna bata mũno. Nĩ wanyita? Andũ aya ningĩ nĩ macokaga okorwo nĩ andũ a biacara nĩ makombanagĩra mbeca tondũ nĩ marĩ kĩndũ gĩtagwo wĩhokeku. Nĩ very honest. Maiguithania ngurubu-inĩ ĩyo kĩama kĩa ũrĩa meiguithanĩtie, nĩ maiguithanagia na gũtirĩ mũndũ ũkwaga kũrĩha. Andũ aya rĩ, nĩ mabangaga maica mao. Okorwo mũndũ nĩ aramenya niĩ ngathiĩ holiday August, nĩ abangaga. Mũhĩndĩ ti atĩ nĩ ona kĩndũ harĩa gĩkĩendio agũre. Nyauthi nyingĩ irakaraga mũno tondũ onaga mũhĩndĩ ageciria ah ũyũ nĩ ngũmwenderia kamũgũnda anga kaya ũrĩa anga kũ. Ũ! Ndabangĩte ũguo. We abangĩte maybe mĩaka ĩtano nĩ akagũra ka flat Parklands na hau ũguo nĩho agũikara. Agũikara njĩra-inĩ ĩyo. kana nĩ ngunderu bara ĩyo kana ĩhana atĩa kana ĩna mũtondo wa gũikara bara ĩrĩkũ, andũ aya nĩmatambũrĩte andũ metagwo consultant. Mũhĩndĩ agĩtua gwaka kana agĩtua gwĩka ũndũ nĩoragia consultant kũrathiĩ atĩa, hangĩkwo atĩa, hangĩhũthio atĩa, nĩ atĩa tũngĩhũthĩra mbeca nina nini, No rĩu we rĩ, we mũgĩkũyũ mwenzangu rĩ, maita maingĩ wendaga kuonania wĩna gĩtheri, atĩ nĩ ũkuĩte, tondũ rĩu inyuĩ mũhanire atĩrĩrĩ, mbeca na nĩguo ciĩ hinya kũingĩra mũhuko, ciaingĩra mũhuko we ikanjia gũgũkunyakunya, ũretĩkĩra gũkunyakunywo nĩ mbeca nĩkĩ we? Ndũthi kere, ndũcikunyakunye, nĩkĩ? Nĩwe wagĩrĩirwo gũkunyakunya mbeca. Cheers, njĩtagwo John Ndung'u, mũngĩkenda kũnjĩta handũ ndĩmwarĩrie maũndũ maya ma mbeca na maũndũ ma motivation,